באט א, ער איז טאקע נישט גערעכט, אבער דו זיי קלוג, דו זיי קלוג, דו מאך צו די מויל, רעד נישט, טאר נישט רעדן אקעגן א טאטע, מען טאר נישט רעדן קעגן א מאמע, אז דו הערסט א בחור רעדט אין ישיבה מאכט חוזק פון דיין טאטע, דארפסט אוועק וואקן, דו טארסט נישט שטיין הערן ווי איינער רעדט אויף דיינע עלטערן. זאלסט אוועק וואוטן. דיין טאטע איז א גנב, הא? בא'גנב'עט די גאנצע שטאט. א מינוט, דו טארסט צו מיר נישט רעדן, וואק אוועק. עס מאכט זיך מעשים בכל יום, בחורים רעדן. דיין טאטע, דאס איז דיין מאמע, איך בין שטאלץ מיט זיי, זיי זעען אויס פאני, איך דארף נישט, איך טראג נישט קיין אחריות, איך טראג נישט אחריות זיי זאלן אויסקוקן בעסער, איך נעם אחריות אויף מיין בארד, אויף מיינע פאות, וויאזוי איך זע אויס, ער קען זיך נישט אראפנעמען די בארד? איך האב אים ליב אזוי ווי ער זעט אויס, אזעלכע קטנות פון בחורים, מיין טאטע האט געקומען מיט די צוקראכטע היט און די בארד זענען משעמם גענומען, איך ווייס נישט ווי אזוי ער זעט אויס, בחורים וועלן לאכן, בחורים קענען לאכן וויאזוי זיי ווילן, דאס איז מיין טאטע מאמע, איך דארף זיי מכבד זיין, איך דארף זיי מכבד זיין, וויאזוי א בחור פירט זיך אויף צו זיינע עלטערן, אזוי עלן זיך דיינע קינדער אויפפירן צו דיר, אז א בחור שלינגט אינדערהיים, מען שרייט אויף דער אינדערהיים, מיר דיך מבזה אינדערהיים, איך ענטפער נישט, זאג שטילערהייט פאר די אייבישטער רבונו של עולם, ראה עני ואמור לי ועשו לי כל חטאי זיי מיר מוחל באשעפער כ'האב געזינדיגט, כ'האב בזיונות. א טאטע זאגט פאר א קינד, יא נו, דו גייסט אויך זאגן פאר דיינע קינדער וואס צו טון, דו גייסט זאגן אויך פאר דיינע קינדער, די אלע וואס זאגן, נו, מ'האט מיר געזאגט וואס צו טון,

אז נישט כ'וועל רופן טשייד אביוז, כ'וועל אוועק נעמען דיינע קינדער פון דיר, איך וועל אוועק נעמען דיינע קינדער פון דיר, אז ווען דיין קינד דעם קריכט ארויף שבת כמיטאג אינדרויסן אין פארטש אויפן געיט, דאס העלפט נישט קיין, ניין איך גיי איך גיי מסביר זיין פאר מיינע קינדער דאס, מסביר זיין פאר דיינע קינדער, דיין קינד וועט אראפ פאלן פון די געיט רחמנא לצלן. ד ד ד. האט נישט פארשטאנען נאכאמאל נאכאמאל ד ד ד דעיס איז א גיטע טאטע דעיס איז א גיטע די קינד פארשטייט עס נישט די קינד איז ברוגז אין שפעטער ווען די וועסט האבן א בחור עס אים זאגן יא די קענסט אהיים קומען ווען די ווילסט טשיל אויפן גאס דריי דיך מיט בחורים ווי די קענסט נאר נעם א קאר יא אזוי גייסטו טון אין ווען א טאטע זאגט איך קום אהיים וואס זארגסט דיך טאטע וואס גייט דיך אן ווי איך בין.

מען רעדט נישט אריין ווען א טאטע רעדט, מען טענה'ט זיך נישט מיט קיין טאטע, מען טענה'ט זיך נישט מיט קיין מאמע, טאטע קומט אהיים אפגעמוטשעט, דו ווייסט וואס ער איז גוט אין טרינקען, האט ליב, האט ליב א גוטע סאדע, גיי גיס אים אן א גלעזל ברענג אים צום טיש, זיי מכבד מיין טאטע, נישט ער לויפט דא, ער לויפט דא, זיי ווילן זיך נישט טרעפן, זיי ווילן זיך נישט זען, דאס איז מיין טאטע, טאטי ווי איז געווען דיין טאג, מאמי ווי איז געווען דיין טאג. אזוי אז מען פירט זיך אויף אזוי וועט מען זוכה זיין נאכדעם וועט מען קענען האבן שלום בית און נאכדעם וועט מען קענען האבן ערליכע געזונטע קינדער און נאכדעם וועט מען האבן א הנאה פון די קינדער, אז א מענטש וויל זיין גערעכט, דיינע קינדער וועלן אויך זיין גערעכט, וועסט האבן אזעלכע גערעכטע קינדער און זעלן אלץ וועט קלאפן, טאטע און מאמע טאר מען זיך נישט טענה'ן, דאס איז כיבוד אב ואם, נישט דא קיין וויכוחים, נישט דא קיין טענות, נישט דא, טאטע שרייט, מען הערט עס אויס, מען נעמט עס אריין, מען נעמט עס אריין אין זיך, אז מען פירט זיך אזוי אויף, דאס איז די שענסטע זאך אז א מענטש איז מכבד די עלטערן.